Hemmäňize salam. Men Mähri we meniň YouTube kanalyma hoş geldiňiz. Men haçandan bäri wideo çekmändim. Ol indi şu gün çekeýin diýdim. Agam käbir adamlar neme diýip soraýarlar, nä Amerika nädip geldiň, eýle-beýle soraglar. A men size şu gezek Amerika nädip çagalygyňyzy iberip bilersiňiz diýen bir temadan gürrüň açmak isleýän. A men özüm Amerika ilki başda gelemde on alty ýaşymda gelipdim. Olam e şu iki müňleriň başlarynda bolupdy. Wot, onam nädip geldim? Men asyl özüm neme Flex programmaň üsti bile gezdim. Köp adam Flex programmaň nämeligini bilenok ekenler. Onsoň men şol Flex programma barada size biraz gürrüň bereýin diýän. Sebäbi belki siziň çagalaryňyz, ýeneleňiz bar bolsa, şolary Amerika şoň üsti bile iberip bilersiňiz. Birinjilik bilen-ä Flex programma näme? Ol mekdep içinde alnyp barynýan bir programma ýagny Amerikanyň hökümedi Amerikan posolstwasynyň üsti bilen başga ýurtlarda aýdaly akylly çagalary Amerika getirip şu Amerikan durmuşyny öwredip soňam belki Amerikada ýaşamaga getirmek isleýärler da indi aýdaly bir ünsüni çekip Bilýäňiz, şu amerikan näme, şu durmuşy gowy diýip, şonýa ünsi çekilip, amerikany halap, yzyna ýene Amerika göçüp gelmegini isleýärler, şo akylly çagalaryň, ýeneleriň. Osaň şol nemesi bilen, ol bir oýlanyp tapylan zat ol. Osaň oňa neme diýýärler, exchange student program diýýär. Exchange diýmek, alyş, alşyp berişmek diýmek. Asyl manysy onuň, ine, Ýewropa ýurtlary ile alşyp berişýärler, ol näli manyda? Meselem, hemme mekdep okuwçylaryny amerikan mekdep okuwçylary Ýewropa gidip okaýarlar, a Ýewropaň mekdep okuwçylary Amerika gelip okaýar. To ýest, öz aralarynda şeýle okuwçy çalyşýarlar. Ýöne biziň Türkmenistanda, indi diňe Türkmenistan hem däl, şeýle başga SNG ýurtlarynda ýene dedem, indi Amerikadan gelip SNG ýurtlarynda kän okajak neme ýok-da, adam ýok, bolsaňam ne obrazowaniýa derejesi zady şoňa-da bagly diýen ýalyrak. Bolsa diňe bir taraplaýyn gitýär. Bizde okuw okuwçy çalyşmak ulamy şul diýme Türkmenistan ýa başga SNG ýurtlardan ýa Hytaý bolsun Tailand bolsun näme bolsa bolsun şo ýurtlardanam okuwçylar gitýärler Amerika şo mekdep programmasy bilen. Indi Türkmenistanda näli bolup geçýär bu. Okuwçylar, ýagny mekdep okuwçylary sekizinji, dokuzynjy, ind-ä onunjy klas bardyr, bar, hawa, biziň döwürde prosto dokuz klasdy. Onsoň şu sekizinji, dokuzynjy, onunjy klas okuwçylar mekdep programmasynda alyp barylýan şol flex neme bilen, ekzameniň üsti bilen şondan geçse Amerika gelip bilýärler. Onam nätýärler? Hälki okuwçylar, sekizinji, dokuzynjy, onunjy klaslar, meselem, Iňlis dilini okap, şoňa taýýarlanýarlar. Gowy iňlis dilini okaýarlar, öwrenýärler. Diňe mekdepde-dem okanoklar. Näme, bir çasnyý mugallymlara, zatlara-da gatnaýarlar. Men ýalylar, meselem. Men-ä özüm bar diýeni gürrüň beren. Wot, o soň şol mekdep, şo fleks ekzamen asyl özi güýzde geçirilýär. Oktýabr aýlary öýtýän, ýalňyşmasam. Oktýabr aýlary güýzde geçirilýär. Olam men özüm Mary şäherde ýaşamsoň, bizde şo Mary şäherde bir koroçe edil nemeler-ä bilemok, ýagny welaýatlary bilemok, tam Baýramaly diýdi ýa başga şonýa ýerlerde nähili o zat etýänini bilemok, ýöne imine Mary şäheriň içinde belli bir mekdep bellenilýär. Aýdaly ikinji mekdep ýa näçinji mekdep ana şo ýerde geçirilýär diýip karar berilýär-de, onsoň şol mekdepde şol ekzamen geçirilýär. Ýagny şu Amerikanyň ilçihanasyndan gelýär birki sanak adam, elleri kagyzly zatly şu ekzameni geçirýärler-de, özleri şolky rezultatyny o zat etýärler. Özleri bahalaýarlar-da. Osoň şoňa gatnaşyk okuwçylaram Maryň şo hemme şäherinden, ýenesinden üýşüp gelýärler-de, hälki ekzamene gatnaşýarlar. Şu Flex ekzamen. Ol näme, üç sany etapdan ybarat bolýar. Üç sany bölekden, bölümden aýdaly. Birinji bölümi men ýadyma düşdüginden aýdasym gelýär. Meniň döwrümde bolan nemeler. Häzir belki ekzameni üýtgän bolmagy mümkin. Belki dört etapdan durandyr. Ony toçna bilemok. Ony siz şol o zatdan sorap bilersiňiz. Meselem, Posolstwa, Amerikan posolstwasyna jaň edip sorap bilersiňiz ýa-da mekdepleriň iňlis dil molunlaryndan sorap bilersiňiz. Meň pikirimçe iňlis dil molunlary bilýärmika diýen şul informasiýany. Onsoň meniň döwrümde üç sanak etapdan ybaratdy. Birinjisi ýigrimi sanak soragdy. Ýagny beýsik diýilýärdi, takoý umumy umumy bir soraglar. Indi grammatika zat bar elbetde, ýöne şol Şu ýigrimi sany soragym iňlis dilini wapşe gowy bilmeýän adamlaram aýyrýada. Şu gatnaşýan aýdaly bir ýüz sany okuwçy gatnaşýamy? Şo ýüz sanynyň arasyndan ellisi altmyşa göni atpadat etýä. Sebäbi aýdaly şu iňlis dili bilýän diýip gelip ne etýäler ýöne bilenoklar asla bolsaň şo sähel sühel umumy şo soraglaram adamlary ozat etýä. Şol. aýyrýada gowy bilmeýänleri wot o soň şol ol naprimer birinji gün bolýa şo aýdaly şo birinji ekzamen güni bolýa ýigrimi sany soraga jogap berýäň günortan näçe şo bilemok onda başlaýamy nämi irden onda başlaýa o soň günortan on ikä çenli zat çenli dynýar ol ondan soňam o öýlän dörtdemi nämedem rezultatlar çykýa o soň daşaryk spisige dik goýýalar okuwçylaň atlaryny Osaň geçenleriň atlaryny spiskde goýýalar osaň eger şoň içinde adyň ba bolsa onda geçdiň bolýa eger adyň ýok bolsa onda geçmediň bolýa osaň soň ertesi güni şo ertesi güni ýada biri güni güni ikinji etap bolýa ikinji raund bolýa ikinji raundundada üç sanak bölüm bolýa birinjisi ýazmak osaň ikinjisi diňlemek. Üçünjisem gürlemek öýtýän. Şonýaly bir zat. Ýa eşitmekmi, e koroç, diňlemekmi? Bilemok, ýadyma düşenok. Ýöne şol gürlemek bir zat özä. Ony meniň ýadyma düşügim düşdügiçe näli geçdi ol. Şu ikinji etapynda bize o zat berdiler. Köp sorag berdiler. Elli altmyş sanymy nämemi sorag berdiler. O soraglaryň içine grammatiçeskiý neme-de girýär. Düzme ýazmaly ýerem girýär. Osaň Näme Aý şo zatda log logiçeski logika hak neme tarapdanam pikir etmeli nemeler girýä neme mesele menä planyň nämesi näme boldy nämesi näme boldy şony nädip näme etmeli nu şon ýalyrak bir manyda da kelläňi işletdirýä ana şon ýalyrak soraglar bolupdy osaň käbir soraglaryny da diňlemeli ýeri gelip. Onam neme bize belli bir wagt berildi ýadyma düşdüginde neme iki sagat öýtýän ýalňyşmasam şol ekzamen ikinji etap iki sagat alýa ikimi iki ýarym sagat osaň şu diňlenmeli ýerlerem ba şo diňlenmeli ýerine ýeteňde ozat hälki şo posolstwadan gelen amerikanyslar neme etýäler a şo manýtafonyny wklçýat etýälerde şo manýtafonda sorag soraýa meselem Şu iňlisçe gürläp, sorag soraýawsan, sen hem şu soraga jogap berip bilmeli, kagyzyň ýüzünde. Hut şon ýaly. Onsoň ikinji etap kyn etap, aňsat däl ol. Onsoň şu iň kyn etapy şu ikinji etap bolup bolup gitjikýä. Soň ikinji etapyňam o zat jogaby, Nemede, aý olam birnäçe güne alýa sebäbi ol uzyn uzak neme bolansoň ekzamen bolansoň birazrak uzak wagt alýandyrda olarada barlamak üçin. Osaň şonuňam jogaby aý aýtýa aýdaly bir bir hepde ýa dört bäş gün içinde çykýa diýeli. Osaň jaň etýäler size aýtýalar siz diýe ikinji raunddan geçdiňiz ikinji etap ekzamenden geçdiňiz diýe indi üçünjä geliň diýe. Üçünjisi asla aňsat. Üçünji raundy. Ýöne aňsat diýendede nähili? Eýle-beýle ekzamen hökman däl, ýöne kyn taraby ba, onam özüňi näle özüňi näle prezentowat etdigiň, nädip alyp bardygyň, her hili şo soraglara jogap bermelidä, osaň şolar seň bile interwýu geçirýärler. Aýr iş interwýu diýip hasap edäýiňdä, olaram şu okuw interwýu geçirýärler, seni çagyrýarlar-da, soraýarlar, ine, meselem, seniň, ine, sen Amerika bardyň, ýaşadyň, amerikanskiý maşgalada ýaşadyň, onsoň seniň şu ýerde amerikan aýal doganyň, meselem-dä, şu amerikanskiý sestraň seniň, seniň polotensaňy ulansa, sen näme diýersiň diýýär, meselem. Biziň üçin o soraglar bir samsyk, akmak ýaly görnüp biler, ýöne olar üçin beýle däl. Sebäbi olar siziň şol Amerikanyň içinde problemasyz, Amerikanyň kulturasyna girip, şonuň içinde ýaşap bilme biljegiňize gözlerini ýetiresi gelýär. Şu okuwçylaryň-da problemasy bolmaz zat diýip. Şonda ýa-ni okuwçy aýtsa, Meniň polotensami amerikanskiý sestram ulansa, men oň mordasyna bererin diýse, Eýýäm at podat etýäňiz sebäbi bärde hiç kimiň mordasyna bermek bolanok. Ony bir sany polotensany ulananyň bile morda berilenok. Meselem diýip aýtýanda her kimem beý diýmez ýöne kim bilýä. Onsoň şonýaly şonda normal jogap berip bilmeli. Meselem eger birden meniň amerikan aýal doganym meniň polotensamy ulansa men oňa Tipa, nemelik bilen, mylakatlylyk bilen aýdaryn, gaýrat et, meniň polotensam ulanmaý, bu meniň polotensam. Çünki, şeýle-şeýle diýip, şon ýaly diýip düşündirerin, adam ýaly düşündirerin diýip, şeý diýip jogap bermeli. Onsoň, şon ýalyrak neme soraglar bar bilýäňiz, bir näme şul amerikan kulturaň içinde bir ýaşap biljekmi, biljekgämi, şu ýerik bir integrasiýa edip biljekmi, biljekgämi, şoňa bir göz ýetirilýän ýetirjek bolýan şeýle bir soraglary bar, şolara jogap berip bilmeli. Ana şol üçünji etap bolýar. Onsoň bir tarapdan-a şeýle bir aňsat ýaly, ýöne bir tarapdan aňsadam däl. Sebäbi kelläňi işletmeli. Sen ýazmasaňam, pozmasaňam wsyrawno kelläňi işledip gowy jogap bermeli, şolaryň göwnüne jaý bolar ýaly jogaplary bermeli. Onsoň şolam üçünji etap. Onsoň üçünji etap hälki ekzamen bolýar-da. Bolsa aýdaly şol hemmesi ykjalyň içinde boldy diýeli. Indi üçünji etapdan sen geçdiňmi geçmediňmi onuň jogabyny siz şo wagt almaýaňyz, onuň jogabyny siz uje indiki ýylyň aprelinde maýynda alarsyňyz şol aralyk alynýar. To ýest men şonýaly üçünji etapyny ozat etdimde üçünji etapyny nem etdim ekzamenine bardym üçünji ekzamenine ne zat etdimde soňam Jogabna garaşyp oturdym. Osaň ol oktarda soň nä noýabr geldi, dekabr, ýanwar, fewral, mart geldi, aprel geldi. Garaşyp otyn, hiç gelenok jogap bilen. Osaň menem neme, baý, geçmedimmikam diýip, menem biraz gaýgy edip neme edipdim. Soň bir gün öýde otykam. Maňa o zat telefon geldi, zwanok geldi. Telefonyň aňyrsyndaky adam näme amerikan aksent bilen orsça gürledi. Näme Allo, eta Mähri näme Nämäýewem diýip. Soň menem da diýdim şeýdip. Olam My was pozdravlýaýym, wy proşli flex programmu bla bla bla diýip şeýdip nemetdi karoçi. Flex programma geçdiňiz sizi gutlaýas diýdi. Menem begendim wow super örän gowy wow amerika aýtýan bir ýyllyk diýip şonýaly şonýaly soň soň jogap gelýär gynansakda üçünji etap üçin nemedirda özleriçe bir neme belki arkaň barlaýanmydyr bilemok nu indi näme şol maşgalaňy barlaýanmydyrlar ýa umumy bilen öz aralaryça karar berýändirlermi bilemok ýöne gijräk berýäler o jogabyny şol neme indi mende neme eden kak bolan o zada şol men mary şäherinde geçipdim şol ekzameni indi men şoňa nädip taýýarlandym men şony aýdasym gelýär men ol ekzamen hakynda asla hiç bilemokdymyn çynymy aýtsam ýöne meniň şol mekdepde wagty ol hem bäşinji klas wagtym men mente gidijekdimem asla özüm Bizde bir iňlis dili mollum ady Maral mollum diýip şonuň bir ýegeni giden eken şöýdip Amerika osaň olam şo ýegeni barada gürrüň berdi. Ine meniň ýegenim pylany gyz ýegenim karoçe Amerika gitdi şu programmaň üsti bilen zat diýip gürrüň berdi menem ony eşdip bara wau meňem gidesim gelýä diýip menem şeýdip birhili begenip hopugyp zat edip bara öýe ylgap geldim şo gün mekdepden eje eje meni iňlis dili molluma gatnadaýa men iňlisçe öwrenjek diýip. Şeýdip bara ejem dany, nu, neme etdim, gününe goýmadym. Olaram ilki başda, Aý, nämä gerek zat diýip, şonýa neme etdi. Menem onda-da günlerine goýmadym olary, eje, gatna-daý, gatna-daý diýip. Ozal ahyr o zat ejemem papamdan sorapdyr, neme diýip, şunýa programma ba diýýä Mähri bolyn, dogrumyka diýip. Soň papam baryp, indi ikisem mollum-da, meň ene-atam ikisem mollum. Osaň papam baryp öz mekdebinden, Mekdebindäki iňlis dil molllardan sorap görüpdir şunya programma bamy ýokmy dip olaram hawa ba dipdir osaň şeýdip potwieždeniýe alan soň uža papam öýe gelip hä bar eken munya programma biziň asla biziň mekdepden köp okuwçy giden eken şo programmaň üsti bilen men habarsyz şonya gowy mollymlamyzam ba zat dip şeýdiýä osaň Ejem papam ikisi karar berýärler meni iňlisdili mugalluma gatnatmagy. Osaň men okuwdan daşarda-da, okuwda-da men spes klasda okaýardym, şo B klasda, bilemok sizde barmy, ýokmy, ýöne spes klasda okaýardym. Osaň ýöne nä mekdepde öwreneniň iňlis diliň ýetenok-da. Wsё rawno ýetenok bolsaň şoň üçin dopolinitelny moluma gatnadym iňlis dil moluma gatnadym ilki başda birine gatnadym soň aýtdym maňa biri ýetenok maňa ýene birini beriň diýdim şeýdip ikisine gatnap başladym soň şeýdip bara neme men meselem şu ýedinji klasdan Ýerinjem diýjek-ä şu altynjy klasyň ortaragyndan şul dokuzynjy klasa çenli gatnadym-da iňlis dili molluma. To ýest näçe ýyllap gatnadym, hepdede bir iki, üç gezek umumy ortaça. Osaň o mollumlaram gowy mollumdy. Gynansak-da bir-ä-hä ýogaldy. Ýöne beýlekisi integem ba, Albina Nazarowna diýýärler oňa. Wot, ana şolam neme meni okadypdy. Osaň Albina Nazarna häzir ýalňyşmasam Marda neme ba Aksels diýip amerikanskiý centr ba Aksels diýilýä oňa şonuň direktory bolup otyrmy näme iň soňky gezek neme edemde eşdemde şo barada wot şonýaly osoň menem şeýdip okadym osoň sekizinji klasda indi ýedinji klasda maňa bolanok diýdiler saň slişkom ir diýdiler gaty ýaş diýdiler osoň ýöne sekizinji dokunjy klasda synanyşyp bilersiň diýdiler osoň men sekizinji klasda gitdim hälki ekzamene Birinji turundan geçdim, ikinji turundan geçibilmedim. Onsoň gaty erbet gynanyp zat edip neme etdim, nähili, Amerika, arzuw zat edip ýörsiň-dä indi Amerika giderin diýip. Onsoň gynandym, ýöne onda-da neme, aý borlaý diýip, soňky zat, bir ýyl gynanyp zat edip gaharlanyp zat edip kitaplarmy zyňan wagtymam boldy, aý güminçegin Amerika-da gerekkä, zadam gerekkä diýip. Ýöne soňky zat, dworda bir oglan bardy. Ol oglan meni ýa men oň ýadyna düşýän däldim. Şo meň üstümden prikol tutdy, Amerika aýdyp geldiň bolsaň zatyn diýbosaň menem oňa gaharlandymda entek men saňa görkezerin diýdim. Şeýdip şol oglanyň ozady bilen üstün meniň üstümden gülmesi meni hasam möwj aldyrdy diýär a şonýaly boldusoň şeýdip menem hany şul oglana bir görkezeýin diýip baram. Öýe ylgap gitdim-de, hälki zyňan kitaplarymy toplap alyp, ýene täzeden gije-gündiz ýatman zat etmän iňlis dili okap başladym ýene. Ýagny dowamyny etdim şu öňki bilýän iňlis dilimiň. Wot, şeýdip dowamyny edip zat edip gowy okadym, indiki ýyla çenli uje dokuzynjy klas boldum-da. Onsoň şu sekiz gutardym, pouçaýsa, onsoň dokuza geçdim. Dokuza, dokuzynjy klasam näne sentýabrda okuw başlady diýseň, uje oktýabryň soňundamy näme ýene şu ekzameni zat baş, alnyp baryldy. Osaň şol ekzamenem ýalňyşmasam altynjy mekdepde geçdi öýtýän ýalňyşmasam Marynyň alty Mary şäheriniň altynjy mekdebinde geçdi. Wot osaň şol ekzamene ýene girdim. Ýene girdimde birinji turundan geçdim, ikinji turundan geçdim, üçünji turundanam Kak, üçünji turuna bardym, gürleşdim, eýle-beýle, jogabynam, aýdyşym ýaly, aprelde aldym. Apreliň soňunda zadynda aldym. Onsoň şol jogabyny alansoň, begendim, elbetde, onsoň, uje maýda-da, indi okuw gutardym-da, dokuzynjy klasy gutardym, bizem dokuz ýyllyk, onsoň, indi dokuzynjy klasy gutardym, onsoň, neme, ol posolstwadaky eneler ýene jaň edip aýtdylar, iýunyň, tam, pylançasyna, Aşgabada geliň, pylany otele, pylan zady soraň diýip. Onsoň şo ýerde size orientasiýa bolar diýdiler. Orientasiýa-da näme? Neme-de, olam iki hepdelik geçdi öýtýän, ýalňyşmasam, ýa on günlükmi, nämemi. Şo ýerde size Amerikanyň durmuşy barada öwretýärler, özüňi nähili alyp barmaly, Amerikan kulturasy barada, meselem, Biriniň otagyna girjek bolsaň, ýöne girip bileňok, gapysyny kakyp girmeli. Onsoň, bilemok, öýüňdäkilere kömek etmeli, musoryny çykaryştmaly ýa näme etmeli, şonýa zatlar. Takoý neme da, şu amerikan kulturasy bile tanyşdyrýarlar. Onsoň, şonýa orientasiýa geçirdiler. Soň orientasiýa geçirensoňam, Bize aýtdylar, tam aýyň, hä, neme diýdiler, ene-ataňdan, neme, gol çekip getirt, men gyzymy o zat Amerika ibermä ylalaşýan diýip, diýdi. Osoň menem o kagyzy elime aldym-da, ejemzaň ýanyna bardym. Osoň meňkiler-ä ibermäge garşy däldi welin, meniň Neme iki sany mamam bar. Şol gyzyňy iberme daş ýurtlara. Gyz halky näme bolar diýip şeýdip bary alyp galjak boldular welin, o wagt meniň prababuşkamam diridi, meniň babamyň ejesi, olam nä dogsan näçe ýaşynda, garry mama. Ana şol esasanam ibertdirmejek boldy. Soň meň öz mamamam, ejemiň ejesem ibertdirmejek boldy. Menem Ejem dagy aýtdym, meni ibermeseňiz meň özümem gaçybam giderin, falşiwam ete, giderin, ýöne men giderin diýdim. Şeýdip menem öz duranymda, neme, öz tutanymy tutdum diýen ýalak. Şeýdip onsoň olaram, aý bolýa onda ibereli, zähmet çekdi, okady zat diýip, şeýdip ahyr ylalaşdylar. Papamam gol çekdi, ejemem gol çekdi, şeýdip, neme, ikisem ylalaşdylar. Menem begendim, aý bolýa indi Amerika git diýen zat diýip. Şeýdip onsoň neme, Näçe adam geçdika şu umumy Türkmenistanyň içinden ýalňyşmasam bir aý bir ýigrimi adam geçdi ýigrimi okuwçy geçdi öýtýän ýigrimimi ýigrimi ikimi şon ýaly hemmämizem her hili welaýatdan Baýramalydan bir oglan bardy ýa dalňyşmasam ady Kerim şoň onsoň neme Mary şäherinden ýene bir iki sany bardy menden başgada Osoň Aşgabatdan birnäçesi bardy. Osoň Şatlykdan biri bardy, şo Marynyň Şatlyk nemesinden. Osoň Balkandanam bar, Daşoguzdanam bar, tam Lebaplam bar. Şeýdip, koroçe, şu Türkmenistanyň içinden üýşüp, üýşürdiler-de şo okuwçylary. Hemmämiz osoň, neme, samo, hemmämiziň pasportlarymyzy topladylar. Pasportlarymyzam ozat posolstwa Äkidip özleri piçat goýdurtdylar neme wiza goýdurtdylar şol o zat orientasiýany edenler osaň özleri wiza zat goýdurdyp osaň pasportlarymyzy yzyna elin elimde berdiler osaň bilet dadylar özleri ýagny biz hiç hili bilet almadyk bize wapşe t çykdajy bolmady nol çykdajy diňe şu aşgabada orientasiýa gideniňe özüň öz transportyň bile barýaň diýäýmeseň ýagny taksi ýa samolýot bilemok näme bilen soň a tak çykdajy bolmady hiç hili şu aşgabatda on günlük orientasiýa bolandada biz otelde ýaşadyk o soň otelde otelimizem biziň mut boldy ije işjegimizem mut boldy hemme zadymyz mut boldy o soň tam oňa muňa ol ol zdaniýa bu zdaniýa gitmeli bolsa bilemok posolstwa ýenä gitmeli bolsa o oňa da maşynly bizi äkitdiler Kagu biz hiç ýyl şyklajy çykarmadyk. Osoň şon ýaly, osoň biziň biletlamyzam olar özleri satyn aldylar. Osoň biziň hemmämiz, ýagny şu Türkmenistanda okuwçylaň hemmesi, hemmämiz belli bir ştatlara zyňyldyk diýen ýaly. Osoň birimiz Nýu-Ýorka düşdük, ýene birimiz Waşingtona düşdük, ýene birimiz bilem o Kaliforniýa düşdük, ýene birimiz Wermonta, ýene biri Tehasa. Şeýdip her hili ştatlara zyňyldy. Meniňem ştatym bir oba ýer boldy. Men Aýowa ştaty düşdüm. Aýowa diýip bilemok, eşitdiňizmi, eşitmediňizmi ýöne neme Aýowada o zat kukuruza çykarylýar, kukura mekge. Mekge çykarýan ştat, o sa mekgelerine zameniti diýen ýaly. Ana şo mekge ştaty goýuldym men. O soň Aýowanyňam paýtagty, şo ştaty, şo welaýatyň paýtagty Demoin diýip bir o zat şäher. Onsoň hälki dym oýun, men dym oýuna-da düşmedim, oň paýtagtyna-da düşmedim-de, şu dym oýundan kyrk minut maşyn bilen sürülmeli bir ozada düşdüm. Oba-da diýjek ýa-da bir şäherçe ýaly ýermi, nämemi, şäherçe, umumy, hawa, şäherçä düşdüm. Şo şäherçede ýaşadym, bir gowy amerikan maşgala düşdüm. O amerikan maşgala käwagt näme, bagtyň çüwenogam, şu amerikan maşgala we käwagt çüwýärem, bagtyňda Her hili maşgala düşüp bilýäň. Ýöne meniň bagtym çüwdüde men gowy maşgala düşdüm. Amerikan maşgaladada meň amerikan ejem Betti, Elizabet ady, Elizabet, ýöne Betti diýerdi. Bolsa Betti mollumdy mekdepde, meniň okaýan mekdebimde mollumdy. Greg, Gregory, olam meň kakam, amerikan papam. Olam nemedi, onuňam kiçijek aerodromy bardy, oňam neme samolýody Bady. Nu samolýotlary bady iki-üç sany gicijek bolsaň şolar bilen neme etýädi adamlary uçurýady pul üçin beýsik nu pula uçurýady-da tam paraşutistler ýeneler ana şolar uçýadylar esasam tomusda biznesy gowy bolýady şon ýaly şon ýaly maşgala düşüp duşdym olaňam çagaly çagasy bar bir sany gyzy bar eken ýöne oň olaryň gyzy ýaşy eýýam uly o durmuşa zat çykyp öz çagalary bar aýratyn ýaşaýar ekeni Olar biraz garryrak-da, onsoňmy ýekeje özüm boldum olarda. Şonýaly, şeýdip onsoň şo ýerde men bir ýyllap ýaşadym. Amerikada, mekdebinde zadynda okadym. Onsoň mekdebinde okap zat edip, neme etdim, ýaşadym, iňlisçe hasam gowy öwrendim men, iňlisçe gowy bilýändirin diýip geldim bärik, ýöne birinji hepdesinde hiç zada düşünmän aglap ölere geldim, öýe gidesim gelýä diýip. Ýöne soň. Bir hepdeden soň azajyk düşünip başladym, bir aýdan soň hasam gowy düşündim, iki aýdan soň hasam gowy düşündim. Aý soň girişip gitdim. Soňy nädäýersiň, ýylyň soňuna çenli türkmençe ýatdan çykarypdym. Türkmençänem näme, eşidemde, diňlämde düşünýän, ýöne özüm agzym bile aýdybilemok, birhili dilim öwrülmedi türkmençä. Soň Türkmenistana bir ýyldan soň yzyma gelemsoň täzeden türkmençe öwrenmeli boldum. Gürlemegi öwrenmeli boldum. Di diňlemegä düşünýän bolýan. Şonýa gülkünçli momentleram boldy. Şon ýaly, men size şol programma barada aýtmak isledim. Sizem öz çagalaryňyzy şo Flex programma, iňlis dil, dilinden nemediň, taýýarlaň. Molumlara gatnadyň, eger wazmožnostiňiz ba bolsa. Molumlara gatnadyň, zat ediň, osaň şol Amerikada okap nemedi geleni üçin, nä iňlisçe zadam gowy öwrenýä-da, soň Başga ýurtlara-da aparkaýyn okuwa zada girip biler, ýa yzyna Amerika gider meselem okuwa girmek üçin, ýa Angliýa gider, ýa belki Orsýete, ýa ýene gider, ýöne nirä gitsedem eýýäm neme elinde dili bolýa, hemem birazrak daşary ýurtda ýaşan bir opyty bolýa. Onsoň käbir flex okuwçylara bara şu amerikan maşgalalaryndanam kömek alaýýarlar täzeden Amerika yzyna gelmek üçin. Sebäbi bir ýyldan soň sen yzyňa gitmeli da, Türkmenistanda öz gelen ýurduňa gitmeli, yzyňa bolsaň. Şon ýaly. Şon ýaly men size gürrüň bermek isledim. Sizem öz çagalaryňyzy taýýarlaň. Soraşdyryp, ideşdirip görüň. Şun ýaly programma ba. Ýok däl. Köp adam habarsyz. Ýöne ba şu programma. Osoň men nemede description-da aşakda neme linkini goýaryn şo programma posolstwanyň nemesine. sahypasyna goýaryn siz şony görüp bilersiňiz okap bilersiňiz osaň özüňiz bir karar berip bilersiňiz şu wideony laýk etmegi unutmaň we kolokoýçige de basyň meniň oda täze goýjak wideolarymdan habar habaryňyz bolup dursun ýene de siziň bilen neme görüşerin ýene de men wideo ýasaryn Indiki wideom belki şol meniň okuw döwri Amerikada başymdan geçiren zatlarymy gürrüň bersem, meniň pikirimçe size gyzykly bolarmyka diýýän. Sebäbi hakyky her hili ýagdaý bolup gördi. Gülkünçliräk ýagdaýlaram boldy, gynançlyragam. Onsoň, hawa, gyzykly bolarmyka diýýän, şu indiki o zadyma garaşyň, wideoma garaşyň. A hezil-ä olar. Ondan soňam neme Amerika uje student ýa turist bolup näli gelmeligi hakynda men ýene wideo edesim gelýä. Ýöne oňa elim elime spisik zat alyp etmeli ony bilýäňiz tam dokumentlary näme gerek näme gerek şo zatlary neme aýdyp bermeli zat etmeli soň onuňam nemesi uzagrak bolar gepi uzagrak bolar. Bu wideoda ýigrimi ýedi minut bolupdyr waww okey men neme edeýin duraýyn. Şon ýaly, ýazylyp duruň wideolaryma laýk goýmagy unutmaň, ýene-de wideo ýasaryn size habar berer YouTube. Köp sag boluň, hemmäňize gowy gün arzuw edýän. Paka paka.